Gbɔwò ko mano avi makpɔ agbe, Avi miaƒe xɔxɔ nava amli ma. Tɔgbe, ame ɖe tsi agbe. Ame ya nɔ ŋti anɔ lãmesẽ me akpɔ ɖo akpɔ ata enu ne kpɔ futɔ o.
Yo, tɔgbe nɔ le dɔ. Le bliba le.
Ok. Ah, tɔgbe, mi ɖe ku eh, agbetɔ va ɖe. amegbetɔ va ɖia ɖe. Ŋke bela te gble le ŋti. Ŋke ye bela te nua ke bela te wɔ ne agbetɔ alo ŋke agbetɔ va ɖe la te gbɔ bela va nyi e afɔku nɛ.
E gba medo gbe ne nɔvi veve yiwo katã le xixe kɔnɛa dzi. Ye megata kpe ɖe mía tɔgbuiwo be wosrɔ̃ tu egbea mí le eme. Amegbetɔ ƒe aɖe ya ye nye eʋi ɖeɖe ye nye edu gbanu ye nye aƒe gbanu. ye ke ganye aɖi. Míaƒe aɖe yi le míaƒe nu mea ye ɖena míaƒe susu toe. Nu yi le tao me, nu yi ke susu, fi yi ke nèkɔe ɖo ɖa ɖe gbɔ wògbenye agble koa ahe nugbegble vɛ. adzra nu ɖo anyɔ nu elabe enya aɖe ko agblɔ tso ame aɖe ŋuti alo agblɔ na ame aɖe koa, dɔme la va emee eye wòasẽ tame le eŋuti o. Nenema ke aɖe ye ko asɔ ƒo fi de eme ko amea dɔme gblẽ, aɖe ye ko asɔ ƒo fi de amea me ko ana ame aɖe koa, agbo ŋu nɛ. Ye ta míaƒe aɖe yi le míaƒe nu me la, hafi nàgblɔ nya aɖewoa, edze be nàbu ŋuti le wo tame. Ana ŋuɖoɖoe le wo tame hafi nàɖe gblɔ. Mísɔe be ame aɖe wɔ nu ɖe ame ŋuti alo nyɔnu ɖe kple srɔ̃a wo wɔ dzre ye nusrɔ̃a gblɔ nɛ be ne va nɔ aƒeme viɖe le dzilawo gbɔ ne yewo gblɔ nya ne trɔ va ewɔ nyɔnu ma ƒe yome tɔ ɖevi yi ke me kpɔ ɖe srɔ̃ wa ebe yi hã ya yi me kpɔ ɖe srɔ̃ ne ya ye ɖe srɔ̃a fi wo gbɔ na yi be eya dzo kɔa ne yi dzo yi ma ga gbɔ va o me ye ya ɖeka nye nusrɔ̃ egblɔ nya ma gbe ma gbea dzɔdzɔme aŋlɔe da ɖi na wò. Ne ɣeyiɣi ke va ɖe srɔ̃ vɔa, wò aɖemenume yi ke gblɔ da ɖe anyia, dzɔdzɔme ale xlẽ ge na wò. Nɔvinye, ne mete de dzesi nu ma yi ke wɔ nu aɖe mevɔsa ma oa, nyɔnuvi ma manɔ asu ƒe gbeɖe wòawu ƒe ame etɔ̃. Ne vi woame etɔ̃ wodzea dzi na ame woame etɔ̃. Ame aɖewo gblɔna be yi ne yi srɔ̃ yi ɖe nu si wɔm le ƒo abe gbɔ hã yi afi ma ko yeanɔ elabe yi menya be yeakpɔe aɖe o. Nyateƒe na ame ma le asu ƒe ye woyɔna be nyɔnu. anɔ asu ƒe so ŋdi kaka va ɖe asi ne wòtrɔwi. Ŋkume gbogbo ya kɔ fiaa ne ka se ye ne ekɔ yi ɖe enuwɔlawo gbɔ, malawo gbɔ ne woble kpa. Nyɔnu ma ne le asu ƒe ya woe ɖana gbɔ temi ne wosrɔ̃ ye elabe eya ŋutɔ gblɔ nya ma kple ma ɖe ta eɖi ŋutsi. Ne ame ɖe kɔ va ɖe gblɔ nya ɖe ŋutsi o. wò te ɖi ŋuti o ɖe, ke wò ŋutɔ ne kɔ aɖe gblɔ nya aɖe la aɖi ŋuti wò wu eyi ke ame aɖe la gblɔ. Ame aɖewo kena nu gblɔna be ne ya yi yi tɔ ŋkɔ be yi su aƒe ye yi su egbea yi ku sɔ kura dzea yi zu aƒetɔ. Ne mènya oa, ne etu aƒea, manɔ eme wòadzi dzi hafi aku o alo hafi aʋu le aƒe ma me o. Ta míaƒe aɖe gblẽ nu geɖe le mía ŋuti kple xexea katã. Ame ɖe ake nu age be, O, gbegagbe yewomedu ke ava nyɔ o. Aa ne ava nyɔ tsɛ ke yewoya yewomeku megbe Nɔvinye, aƒe ku megbe tsɛ màkpɔe o. Nyateƒe dzi aku. Ɖo wogblɔna be ɖe yi tsɛ yeavu, yi ŋutɔ yeaɖu hafi yeava dzo le anyigba ya dzi gbe ɖeka. Ezu fiƒode aɖiwo kple woƒe dzidzimeviwo ŋuti. Ewɔ ɖevi ya kame ya Gbekagbe ya tse gbɔna zi si siga va wɔ naɖe na ame ɖe ya hã. Fifia ko va si vɔ woɖe nyɔnua ke mele wo nɔa gbɔ kpɔ oa ebe nyɔnua ɖe agbɔ te mi nɛ. Ebe nyɔnua ble. Vɔ eŋlɔ be ke gblɔ nɛ gbe ma gbe be gbekagbe ya tse ate va kpɔ ga ava kpɔ yi dzi hafi ava ku hã. Ko va dze gakpɔ ma na wɔ elabe wò ŋutɔ kɔ aɖe ƒo fi ma de ɖokuiwò. Edze be mide dzesi nu yawo miaƒe aɖe elabe yi nya gbe ya amli maɖe nu afia ma eyi me yi ɖokuinye mea meva kpɔ be e nya aɖewo dona le nye ŋutɔ nu nye nenye be dɔ me vem ma meva kpɔ be mexe mele mɔ aɖewo xe na ɖokuinye. Ye ame gbogbo nya yi wodona ɖe wo nua me sena. Eme bia dzɔdzɔmea be nu kae wòle be míawɔ. Amli ma gbɔ na be ne míawɔ nu ma, edze be mídzi enyi ɖeka. Ne mídzi enyia, nu yi ke maɖo hafi lé yi mada vɔ ɖe abɔ, nɔnɔme yi ke manɔ hafi awɔ nene ƒe kɔnu ma, ne wole lã wu gea, Edze be míaɖe lã ma ɖe le menu me aɖo gbe ɖa agblɔ be nu yiwo míkɔ míaƒe aɖe gblɔ le míaƒe ɖevi me egbea wòva le nu kple le mía ŋuti. Nu yi míkɔ míaƒe aɖewo gblɔ egbea wòva le dɔléle he vea egbea míɖea ɖe ma ke nye aɖe gbegblẽa míɖe la ne míalã nyi abe aɖe le menu me. Ne ame yiwo ke le teƒea le gaƒɔ ma mea, ame sia ame nesɔ aɖe, eƒe aɖe sɔ tɔ aɖea yi mí lã ƒe ŋu teƒe. Mído tsi da ɖi ne etɔe akpasa nu me atu be yewɔe kple yi ɖe yewɔe ɖe yi viwo nu. Ewo le ɖevi me gbɔna ɖekadze be woyia ne yi va kpɔ ga o nyɔnu nya ke wɔ ge yi lea manye nya vi o. Aha ke ya nua? Ke va dze dɔ wɔ sɔ, eva dze ga kpɔ kɔa, nyɔnu nya anu aha mu woava he wo va aƒeme. Fifia wodze adze kpɔkplɔ sɔ be ɖe tɔgbe shigbe woba ɖee, woba see. vɔa, megadzo aɖo ŋku ema yi ke enɔ ɖekadzeviwo me gbɔna egblɔ kple woƒe nuka aɖee o. Ne ame ɖe ƒle ŋu wole eme va yina, amewo gblɔna be tsɔ miyɔ ame ɖeke o. Amewo ƒle ŋu bla eve bla etɔ̃ kura egbea ne yi womaƒe me magakpɔ taya kura o. numegblɔ kple aƒe aɖee ɖi. Medza ɖi ame ma dzi o lo, wò ŋutɔ ŋuti woɖi ge wogbɔna. Ne tu xɔ da ɖe anyi ɖe eyɔ abe ta anyigba dzi nuwoe, dziƒoe be yeava tu xɔa ɖa. Efonye. Eɖo wo mee be yeava tu xɔa ɖa. Fi yi ke etso va ɖe enya ale ke ewɔ va ta ne yi ke va do go le fi ya edze be nawɔe. Ame be leke ya yinɔ suku sa yi nyana nua ne gbe ɖe gale nu nya nenema evɔ tawɔ gbɔ ku tawɔ gbɔ laku maganya nu. Yikɔ lɔ ya mɔ yi ma hia via. Yi tse amɔ tɔ godoo. Me nye tɔ mɔ ge gbɔnɔ lo. Edze be ame ame bubu tɔ wa ʋe me nyo kɔ va zu kunu elabe wo ŋutɔ ebie bla ƒua de. Ele dɔ wɔ le afi ɖe. ye ko dɔ gblẽ na wò. Edze be nàɖe ɖokuiwò le afi ma. Wò dɔ ma me ne ɖe gale fia, dzi ne ge ke le mesɔ. Nɔvinyɔnu ne mènya oa, afi ma ko anɔ. Gblɔ be dɔ ma me kee dzo ɖeɖe. Dzɔdzɔmea eɖe ɖa le gama be ɖagbe ɖe ƒe mɔ ne ŋu na ye gbe ɖeka. Ele aŋu nɔ. Tɔgbe ame nye tsa gbe le gbɔgblɔ nɔ be ɖe agboa ele aŋu nɔ. wɔbe wɔbe yi ka nu wɔbe wɔme zikpui yi zikpuia gbɔ yi va wɔe tsɛa enya kae le ya koe le ya nu ya wova tsi fifia wɔe ya sɔ exɔ lɔ ɖe va kplɔ yi ɖe wo de eva le ata ŋu ka na wɔme zikpui awɔ dɔa mawɔ dɔ elabe ebe va tsi. Ke egbe nya gblɔ nya ma kɔa, ezu fi ƒoɖe va ɖi ŋtsi o. Ta ne míakɔ míaƒe aɖewo anɔ nya aɖewo gblɔ ma, edze be míle to ɖe mía ɖokui ŋtsi. Míayi mía ɖokui me. Ye ta ame tsitsiwo gblɔna be ɖe ɖevi ka akple gã ɖe menɔ nya gã kam o. Menye ame si si ɖe ʋɔtru ɖe le se ƒe nya ɖe gba dzu. If me se o ɖe, woƒe kɔsi be le. Kɔmla dzea emɔ nɔa gagblẽ na ame ɖeke o. Evɔ konya ɖe gbenya kɔ gblɔ nya ma ekeke ne xexea katã. Ne ame ɖe kple nɔviawo le adze ɖom ko mea, mea ɖe le ƒoƒom ɖe menu me tatata be gble, gble, gble la, gble. Meda fi to fi ɖe nɔ. Wobe kɔ la ko ma ɖe mɔ. Ee, gake me ko da gble o lo. Nɔvinye kaka na nya koa, enya ma va ɖi. Ne nya ma va ɖi va ɖo nya tɔ ma be me ɖe, na avu dzɔ ɖe ame ka ye? Ewuo yi ke wɔ aɖe sɔ gble. Míaƒe aɖea.

Ele abe ke egblɔ nya kple wò aɖe koa, eŋu e e aɖi si o. Ne èkpɔ amegbetɔ ne le nu ƒomea, gaɖɔ me ne le nu ƒomea, eta aɖe dona ɖe mía nu tsrr. Efia be hẽ enyoa ɖi ƒe ɖeka ma. Ta edze be mide dzesi nɛ ɔ, mi kple srɔ̃ mianɔ nu ɔ, ɖewo be ne menye xixe me gblɔ yeava ɖe o ya kame ya? Ebe nusrɔ̃a nenye ya kame azu ya kame tsɛ na. Eye yi srɔ̃ le nenema le kpɔm nenema emu na gakea ɖe lena be na ye loo. Melena be na ye o gake le nye me gbɔkɔ le prevent wa. esrɔ̃ nu si me ale be le ke nɔ. Eo ya yi srɔ̃a ya yi ka ɖe edzi ŋutɔ. Nu si wagblɔ be ya yi srɔ̃a ya yi mebelivu be ate de gbɔ me le eme me o. Nɔvinye, ne gale wɔ tsɛ ke gbe nya kɔ aɖe kɔ le nya ma gblɔ kɔ ate asi. Ke wogblɔ be o ele ke kpɔ srɔ̃ le wɔ ade gbɔ me be wokpɔ atsa yi tsɛ nya nu mavɔ gake wònye be xexeɛ me ya yi medi be awɔe ne wòanyo kpɔ eya yi kɔ yi me dzi na ame bubu o. Evɔ ye Wodza nɔ mɔ eke ga va kpɔ wo ga ya nɔ ya tse mɔ elabe exɔe de me ye kɔ aƒua ɖe gblɔe be kpɔ yi nya gake ɖe yi zikpui ela va dzɔ gbe ɖeka wa mɔe le ŋtɔa ƒe xɔ me. Ye yɔma ƒe metrɔ mɔ wo le kafi yi le fu kpea la yɔma ƒe metrɔ le kafi yi le fu kpea la. Kpɔ hum ne etrɔ Ya yi megale nu mɔ gbɔ. Fifia wɔ ya va kpɔ xɔlɔ ɖe vo. Ya bia be nu ka wɔ bo o be nuwɔla ɖe gbɔ yi ya me ye nya vio. Ya so yi sɔ va yi trɔ bubu gbɔ dze klo ma wɔ dɔ fiɔ. Ke le gbɔgbɔ be hunu ame nyɔ tɔ gba zu ma be ɖe. Le be ne wɔ aɖe. Na nya nu yi ke na kɔ wɔ aɖe kɔ gblɔ ɖe ɖokuiwo ŋuti. Enye gblɔ ne vinye. nusuvi be ne srɔ̃tɔ le du didi ɖe me woyi ʋu ko gbɔ va be ɖe ya yi me ɣe ya yi fi ma ya be o me se ɖe nu ɖeka ve ta ele ʋu gbe ɖeka me yɔ be ne meyi gama wa ke fia be ɖe medzi be asrɔ̃ dɔ ye wòva lɔ̃ be yeayi.

Ele dɔa srɔ ele fima. Ŋkeke ʋɛ ɖewo va yie abe kɔsiɖa vɔ ko eva yɔm be mabia gbe na ye le yi le ma ƒe tɔ gbɔ la ne ya va gbɔe ya va mía gbɔ le klikɔ ya va wɔ kɔsiɖa ɖeka ya me o. Ele dɔ srɔ be ɖe ya me yɔ nɔa be ne bia gbe fia nam. Nu ka ta? Ɖevia me dzi be abu ame o. Mɛ yi ɖe wasap dzi me tsa gbɔ de. kɔsiɖa ɖeka megbe ye wòava gblɔ na ame be, Daɖi. Ye anya be, ŋ, gake nye vinyewoa, womeyɔna yevu ŋkɔ ma na ame ne womeyɔ be fo oa? Efo ko woyɔna wo be fo. Ame dzo, nu kae dzɔ? Wò be ɛɛ nye ŋutɔe wɔe. Nya ma megblɔ na nye zua nye ŋutɔe wɔe. Anya be nye ŋutɔ wɔ nu ka? Ebe mee nye ŋutɔ gblɔ na yi be ne ya yanya dɔ kaba yi Mawu dɔ nu yanɔ dɔ xɔ hã ta ee ame ɖe kpɔ dɔ ɖe na yi be ava wɔ le xɔ godzi la yata yi be mabia mɔ na yi le aƒetɔ gbɔ ko ne va ne ava wɔ dɔ ma ta nye ŋutɔ ƒo fi de yi lo yakume na ye kpo eme tɔ gbe ne be o kake eya ya va yi vɔ megbe tsia yata wɔ evi nye be. Nye ŋutɔe wɔ nu ka ye ƒo fi ma de yi. Ta ne mígblɔ nya nyuie tso mía viwo ŋuti. Vɔ ne le nyagbegblẽ gbɔ so wo ŋuti la, etsɔ viwo gbɔna gbɔgbɔ gɔ̃ hã na wo be ɖe wò ŋutɔ yi tɔe wɔ ya la, yi ŋutɔ yi nɔ ya wɔ ya la, ta mìate ŋu afi ƒoƒo de mía viwo. Ne mía viwo to nyɔnuviwo do nu kpɔe womate ame le zazem be ame ɖe va be yewo viwo nu ye do ɖe be o yi ŋutɔ ke yi nɔ yeɖokui nua. eke yi do ye wu ya lo evi wa ya nɔ mama gbe ɖeka tɔ va zu ma be ɖe mi le be ne mia ƒe aɖewo nusɔsrɔ ya aga yi dzi lo bye bye. yo tɔgba me tsa gbe akpe ahan fifia ɖe e biɔ biɔbiɔ ɖeka gbale eye nye kɔ e e kafla ame ame gbogbo ɖewo lea woƒo fi do wa veviwo vɔ alo woƒo fi do wa ŋutɔ wa ɖokui wòale nusɔsrɔ̃ wɔm amea va yi do dzesi be nu ke wole wɔam nyo. Fifia wɔna ɖe li kee wola wɔ ye wola sɔxe mɔ ne ɖeke be nu ne ŋgbava ɖi woa ŋuti o alo nua dzo ɖi woa ŋuti vɔ vɔ woawɔ ne woasɔ kpɔ ɖeɖea? Ekpɔ kɔnu ke míwɔ le fi ya. Kɔnu ɖewo li ne mewɔ nye medzi na be video ne yio gake makɔ video makpa viɖe kɔ. Kɔnu ya mewɔ la mewɔe ɖe aƒenye agbasiviwo keke kple ame yiwo ke nye be dzɔdzɔmea ɖe nane fia ne megblɔe woxɔnɛ ɖe eme be nu ya ame ya gblɔ be amli me eɖe fia mesa vɔ ma na ame mɔnu gake ne ame ɖe va kpɔ be a nu ya ame gblɔa eva ɖo ŋkui be yi ŋutɔ yi kɔ yi me ŋku gblɔ eye yi me nu aɖe gblɔ nya ya ɖe yi vi ŋuti a ye na yi vi va le wɔna ɖe ne kpɔtɔ gba zu ma nu yi ka dzi mawɔ kɔnu ma ne nu mawo ne wòata sia, mafiɔ ye awɔe. Elabe lã mama ɖe mí la yi sɔa, ke míwɔe vɔa, ama dze edzi ye mísɔ va ɖi ɖe mɔ ze kple nu. Ta ne ame ɖe gaƒo fi de mí tsɛ, maɖi mí ŋuti o. Ame ɖe ƒo fi de ame ɖe tsɛ agbe viɖe, maɖi ŋuti o. Ese nya me ɖa ɖe, nɔ akpɔ dzɔdzɔenyenye dzi, nàsɔ aɖagblɔ nya nyui lɔ. Yo tɔgbe akpe, fifia biɔbiɔ bu gbalẽ enyi, ne agbetɔ la ƒo eƒe aɖe la gbɔ nya ɖe nua la ƒe mea ɖe, agbetɔ aɖee ma wua, awu gblɔna be wò ŋutɔ enyi ma wòa.
Egbɔ be nu yi ke me dzi be ma na nye be esɔ ƒua ɖe. sɔ lé atsigatsiga ƒu mɔ dzi xoxo. Efia be kɔ aƒea ɖee kɔ gblɔ nya gbegblẽwo kɔ ka aŋasu ɖe amewo ŋuti ta elé atsigawo so mɔ na eɖokuiwo ta ne egava kɔ aƒea ɖe le nya aɖe gblɔm hafi wòle ate la, asẽ ŋutɔ. Ese nya me ɖa ɖe. Hafi ne amegbetɔ ne wɔ nane ne wòatse ne ɖe enua le wò ŋutɔ me o yea nye woƒe ese yi ke le eme o. Ese me ɖa ɖe, ye la na be nane kɔ wòaɖe kɔ fa konyia wòava me kafi wò sea ava dzi ɖagbe ƒe mɔ akɔ vɛ nɔ. Fifia ke kpɔ abo ŋkɔ gblɔ nya gbegblɔ sɔ atsi ƒu mɔ edzi ɖe fi ka to ge se wɔ ale ava he ɖagbe vɛ nɔ. Elabe wòtɔ kpɔ aƒe aɖe kɔ kɔ gba mɔa. Mete dza yi o. elabe Mawua ɖe ele mía me, vedu mía me wòle. Ne wòdze ko be vedu ye le asi o, mi kplɔe so ɛɛ ɛɛ Mawu me va. Ɛɛ vedu zakpatɛ ele se me na wo. Vedu dã ele se me na wo. Wozɔ vedua li ɖe xɔme ɖe akɔe kpla eye wome wòle. Emɔ be ɖe milina ɖe xɔme is a symbol, wɔta, ata aɖewo wònye. be nawɔ nu ka? Naƒo ɖe ne woƒe mawuwo le fi ma ne woase vɔ ne aɖe wo metse oa, ne egblɔ nya ma tse o. Ye ta blematɔwoa yi wokpɔ be yewoƒe aɖe e enu kpo vɔsa ɖeke meli yewoa ga wɔa ye wɔ be wowɔ ekpewo, wowɔ atsewo. Ameawo le wo ɖuna tsɔ ƒoa ɖe ye wotsena. Èse nu ma me ɖaa? Nu yawo katã hiã ne amegbetɔ. Ame ɖewo ƒe aɖe kuna. Èse me ɖa? Woƒe aɖe ekuna, ekpona. Nu ka ŋuti hɛ̃ nɛ be nu vɔ̃? Ke kɔ aɖea kɔ le nu gbegblẽ wɔ. Esɔ aɖea kɔ le nyɔnu ma gɔme ɖuɖɔ be fi ma zu nyanta, fi ma zu shokola, breze. fima zu anyi si miele do rose ye kɔ le fima ɖuɖɔ vɔ nyɔnu me fima la ele abe eŋu me shop ma ta na zuzu be te dodo game ta ne kɔ asi de emea la akpɔ ɖi le asiwò ye kɔ aɖe kɔ le fi ma ɖe ye ta megagbɔna nu ƒo ge ku ɖe míaƒe asiwo nu yi ke nye míaƒe asi fi yi ke míaƒe ɖagbewo le le asi na mía. Megbɔna nu ƒo ge tso eŋuti nye dame. Ta míaƒe aɖe kpe o. Ese nye ame ɖa ɖe aɖe wɔ anu kpo aɖe wɔ tsi eye atsi ne ede ɖe nua dzia ɖeko atugui. Mawɔ dɔ o. minyri aɖe eya be miatrɔ nyri miaƒe aɖewo. Ameawo le miakɔ nyri aɖewo lo. Atsewo le miakɔ nyri miaƒe aɖewo lo. Akpe ɖe enu.